Bakora ririma ria chikura, chinchera ching'ao totanyare kora usie. Kare twanarete abanto bagotera kabisa botuko, nkaigwa abanto bagoteba esarara ng'ae matiang'i naire. Ebi nabio biarengeo, bono igo kijana ekio oroche abwate etalent, omanyire koimoka ochire ochakire go act ng'a matiang'i twoma. Ekio nakio ebijana biga ase gokora gusii.

Iga ebichano biakora egasi enkong'u sana. Toratigane amang'ana a siasa, ogende gusii risabu ngaki amatanga, ebichana nabo bikomokia omobere biire ang'e nyomba, biasoa korwa nyomba biire ase abanto bakorora, ebichana bikore egasi eywo. Gokorigereria ase embere egokunywa na ebichana bikoba oo. Bakunya kabisa, baaka kabisa, mpaka yaba. Naende abanto baria bange mbare goakanwa, na ogoserwa bare aserwe ne kiongosi gose onde bwensi oganeti kobaa kende. Ebichara bia Gusii. Kero ebibago biachire, abanto bagokura, ebichara nabia kobwaterana biasoka bia seria abaibi abo. Nabwate show, nero ngoratware ya egesongo ne ekeswahili. Kijana ekio mokurugusi iga aria iga ekang'akera esimi iga ekero ase eshow yane iga agontebia ng'a nabatagete pi otenene obo mca lakini ntabwati besa alafu na abagaka na abang'ina bagusii mobachaete. Nkomotebia ng'a yaya soka isiko. genda ekwanere ase abagaaka buna bagogotegerera, batebi ng'a notaganeti kobora ekerogo eke na eke na eke esababu neye na eye. Nagosaba abagusii bonsi ase more Kenya engima, nchera ende iga nobwate omwana gose nobwate omochokoro oisaneire kobora obe mca, obe mp, gose noro obogavana, abasaao bao moyo, mobasuke obaite omoyo ng'a mbaiyo. Mambia ikana nonya nabana baino gose abachukuru baino mbaganie abagaambi. Onye mokorosia aba bono iga, mbarabi bache kobatenenera gochia motwe. Korosia gusii ya motwe egesaku kegocha, na okorosia ebiongozi bia bono iga bibe ebiya, bigokina. Erika yaito bono, igo okae vijana omoyo, baorokererie ase batamanyeti, bae omoyo ase baganetie. Enere enchera toranyare goikerania ekerango ki'omogusii gochenchia gusii pi ebe engiya ase kera omonto. Abagusii ebichara nabange sana betogesire. Naki bono onye nokonyora eticket ya Jubilee gose UPA nakong'u ekogera bakoakane chibesa gose nomaete monto gete. Otatiga abwo, okonyora ng'a. tobagane tibakore ebinto baria babwate chibesa barakore. Ekegene giasokire osokire amatanguru nonye na amisini, moe moe, makire chingobi matai mbuya mono. Moe moe ting'a tabwati gaki kera omonto nabwate agase agochakera. Enchera ya ogosaba ebio ngochi chibesa iga kere baba ere abaibi, oganie esukuru yagachwe ase eng'encho are omogaka gose omong'ina tobwati naye ache amang'ana asukuru. Tokoeba ng'a nobwate omochokoro ogo, omochokoro okogenda esukuru, oganetie esukuru engiya ebirasi ebiya amasomo amaya chichuo chingiya ase akogenda, kwamonyora akamwana gasinini ase eng'encho ekiongozi kiakoete chibesa bono ngoirani are, taranyora sukuru, taranyora amagenderero, taranyora getabu, taranyora bikoroto, tari koragerwa nere sukuru. Goika twabana baito omoyo. Nabasabete kera okiande nkabatebi ng'a twabasubati baito omoyo. Ase chingaki tobwenerete koa mwaka oa abasubati omoyo in 2027? Toimoke twabasubati omoyo. Nabatebetie ng'a ekerogo keria kia Nyamoko, iko omosubati oo. Ekerogo keria kia West Mogirango tindari omosubati oteneine aria ase abo chief Mogaka are. Lakini ekerogo keria kia Nyamoko, iko omosubati oo. Omonto oyio UDA tokomo replace nomosubati. Eyio nere enchera tore abana baito omoyo. Kiagoteba ng'a abasubati baito batore chinguru sana inse ya Gusii isiko ya Gusii. basomete, nabatebitie ng'a ntobwate control of budget bono igo buna tokogamba ore Nairobi iga, okoa Ruto stress, ekogera ebinto biaye agokora straight, oria gigo obwatirwe obere abducted lakini bado ateneine ase ekemanyererio. Ase abanto buna abwo mbaro oo barakonye gusii, tobae chingaki, tobae omoyo, bakore abananchi egasi. Abasae. Na inwe motige obwerori, mobase goika aase mogochaya abagaaka mokobarama. Tore namasikani aria arengeo, enchera yokobeka eyanga, enchera yogotara, na egento ogokora, at least omogaka nabo akorigera ate ng'a kweri gochi motwa, ebiya yane nkorete ki? Ngochi gokonya ebiya ebi. Lakini oroche otoke paro otindete, mambia buna echisegi obwate, mambia nonya ogoaka, naki omogaka agochi goikaransa ateba ng'a oyo nabo abe omogambia omuya. Igo twebeke buya ekero tokora ebinto biaito gusii. Kwana namasikani, ancha abanto bonsi, sika abanto bonsi. Abasubati nainwe ki mwachorerwe ebirogo, tiga na esegi na abagaka. Onyore omosubati agochorwa, kagokora kende, ase erinde omosubati naki mokombori, moroche Tanzania iga. Tanzania enyare abanto bakwete, na omonto oteneine aye ore omosubati. Tebeneti koba ng'a omosubati, kera are omokiongozi, nere okorigereria abana bagokwa, bagokwa amasasi, naroche omongwana oyomo Tanzania ake risasi igaa, bono omanyinga agoiteka kera ase, mechando sana. Okorigereria gwateba nomwana bwa omonto. Abwate chinguru chinke igo tochia goikansa ebigibi igoro ekenya getari agotagwa, lakini risasi risoeta omonto oyio ninki are? Omonwe nore abwo? Omoyo nore abwo? Amauga nare aa? Risasi ria igaa? Tari omwaka rende nagakwa omanye ng'a tagochia gochandeka in the rest of his life? Gaki ogwaka omonto risasi serious ria omoto? Ee gweita omonto agote tari buya, lakini gaki nkere ochia orakore omonto bande iga, omanye kera risasi igagokunye igoro igaa goeta iga? Eeh. Na abanto babere eminyama. Tokonye abanto ase toranyare, toebi twabasaya omoyo, abasubati omoyo, ekero gusii yaito aba ki bakorwa buna ebiongozi, baria bagosoa. Mbamaete inki bagokora? Ekero bono torabatuguta bono iga tochie goacha aria babere abagaaka, omonto onde narore koba ase nomoibi, omoibi, omoibi, omamosio orabe omogaka, kera are omogaka ng'a abe ema egavana, inki agokonya? Otatiga oboibi bwoka. Kero oroseti omonto are ekanisa, ekanisa, ekanisa, gochia omonto nabe omogaka nabe akoba epastor engiya. Naki eki togoteba, rosia omonto kare ase kiongozi, kachia gokina ochia omonto, gusii ebwate ebiongozi bisaine. Period.